Хәерле кич, НТР каналында яңалыклар тапшыруы, студида Гөлия Нигъматуллина, бүгенге чыгарылышның төп темалары. Хәрбиләргә ярдәм 22-нче балалар бакчасында тәрбияләнүчеләр корыдуш ясауда катнаштылар. Юл түләүле булачак. Юрчыллы һәм Түбән Кама шәһәрләрен урап уза торган участок Автодор компаниясенә тапшырыла. Сәләтләре чиксез. Йөрәктән йөрәккә муниципаль фестиваленең йомгаклау концерты узды. Игелекле эшләре өчен рәхмәт, Түбән Камада волонтерларны хөрмәтләделәр. Балаларга яңа ел күчтәнәчләре Энтер медиа холдингы Кыш бабай бул акциясендә катнашырга чакыра. Игелекле йөрәкләр төркеме волонтерлары хәйрия эшен дәвам итәләр. Бүген 22 нче балалар бакчасында тәрбияләнүчеләр белән бергә 50 дән артык корыдуш җыелмасы әзерләделәр. Нәни түбән камалар өчен бу беренче дәрес. Балалар техниканы бик тиз үзләштерәләр. Малайлар һәм кызлар солдатларга рәсемнәр дә ясыйлар. Игелекле йөрәкләр төркеме волонтерлары балаларга эш нечкәлекләрен өйрәтә. Комплектта тукыма кисәге, махсус сыеклык сеңдерелгән салфетка һәм куллану буенча инструкция. Берничә минут, коры душ әзер. Но мы еженедельно нашей группой с волонтерами выходим в детские Без сады, атна саен балалар бакчаларына, шулай ук мәктәпләргә чыгабыз. Коры душ, исән калу белезекләре ясау буенча мастер-класслар үткәрәбез. Балалар рәхәтләнеп катнашалар, әлеге эшнең кирәклеген аңлатабыз, Бик теләп ярдәм итәләр. Егерме икенче балалар бакчасына волонтерлар инде килгән булганнар. Бу юлы осталык дәресен башка төркемдә үткәрәләр. Кечкенәләр эшкә бик теләп алыналар. Мы тесно сотрудничаем с э, Без территориаль иҗтимагый үзидарә советы рәисләре белән тыгыз хезмәттәшлек итәбез. Төрле хәйрия акцияләрендә, хәрбиләргә ярдәм итү чараларында даими катнашабыз. Егерме икенче балалар бакчасында тәрбияләнүчеләр бүген 50 дән артык коры душ җыелмасы әзерлиләр. Уртак эшкә һәркем үз өлешен кертә ала. Гумнитар ярдәм җыю пункты дүшәмбедән шимбәгә кадәр эшли, якшәмбе, ял көне. Юл түләүле булачак. Якын арада М-12 федераль трассасының Яр Чаллы-Түбән Кама тирәсендәге әйләнмә участогы Автодор дәүләт компаниясенә күчәчәк. Бу хакта Коммерсантка биргән интервьюсында компания башлыгы Вячеслав Петушенко хәбәр итә. Юл якын арада тапшырылырга тиеш, шуннан соң компания аларны җиһазландыруга һәм түләүләр алу системасын оештыруга керешәчәк. Озынлыгы 81 чакрым булган бер беренче категорияле дүрт полосалы трасса моннан бер ел элек файдалануга тапшырылган иде. Аны өч ел төзиләр, әлеге максатларга 79 миллиард сум тотылган. Эш башланды. Түбән Камада салкын һава торышы урнашты. Коммуналь хезмәткәрләр бозлавыкка каршы көрәш башлады. Төнлә шәһәр урамнарын су-тоз өремәсе белән эшкәртәләр. Барлыгы ике машина чыккан. Ә урау юлларга һәм сәнәгать зонасына ком-тоз катнашмасы сибәләр. Бер төндә 36 куб су-тоз өремәсе һәм 20 куб ком-тоз катнашмасы кулланылган.

Күңелләргә үтеп керерлек иҗат номерлары Түбән Камада матур гадәткә кергән Йөрәктән йөрәккә муниципаль фестиваль узды. Аның төп катнашучылары физик мөмкинлекләре чикле шәһәрдәшләребез. Алар үзләренең сәләтләрен күрсәттеләр, җырладылар, биеделәр. Бәйрәмдә безнең иҗат төркеме дә булып кайтты.

Түбән Камада йөрәктән йөрәккә фестиваленең гала-концерты узды. Аның төп катнашучылары физик мөмкинлекләре чикле шәһәрдәшләр. Алар үзләренең сәләтләрен күрсәттеләр, җырладылар, биделәр, иҗади яктан күп кырлы булуларын дәлилләделәр. Быел фестиваль 9 тапкыр үткәрелә. Түбән Камада волонтерлар көнен билгеләп үттеләр. Хәзер Добро РФ платформасында Түбән Кама районыннан 9 меңнән артык волонтер теркәлгән. Аларның эшчәнлеге экология, медицина, патриотик тәрбия һәм башка юнәлешләрне үз эченә ала. Бәйрәм чарасы аларга эчкерсез ярдәмнәре өчен рәхмәт белдерү өчен менә дигән мөмкинлек. Быел волонтерлар көнен яңа форматта билгеләп үттеләр.

Беренче бүләкләрне инде алып килә башладылар. НТР Медиа Холдингы Кыш бабай бул акциясен башлап җибәрде. Унҗиде ел дәвамында без сезнең белән бергә, мөхтәрәм телевизор караучылар, мохтаҗларга бәйрәм кәефе тудыруда катнашабыз. Сез дә тылсымчы була һәм балаларга Яңа ел могҗизасын бүләк итә аласыз. Бүләкләрне Химиклар проспектындагы 64 А адресы буенча китерә аласыз. Аннары НТР Кыш бабае күчтәнәчләрне балаларга өләшәчәк. Әгәр сезгә яңалык ошаса яисә күрми калсагыз, безнең тапшыру кичке унбердә һәм иртәнге сәгать алтыда кабатлап күрсәтелә, чыгарылышлар ВКонтакте челтәрендәге Татарлайф аккаунтында да урнаштырылып бара. Шулай ук Макс төркемендәге рәсми аккаунтыбызга рәхим итегез, безнең белән бергә булыгыз, бүгенгә менә шулар, хәерле кичләр сезгә!